Hey, one no no. Eh, me am. Ah. Mami aden. Me me aden. Me ba ho kakra. To ho to ho ma me mfa ko do nsi. Wo si woni.
Ayo. Eh.
O o ma me no no.
Me ba no no asem ni nti hu. No wo ba no no ana ma me wo ba teacher ni fie. Na wo bo pono mu gegege aden. Ɛpono no antu anaa? Tie! Me ara na meka kyerɛɛ wo ba no sɛ ɔmmɛka nkyerɛ wo. Seesei BEC yi term no so, enti ɛsɛ sɛ wubetua sika no na watumi yɛatumi register no. Nte saa? Wɔnkyerɛw bio. Hmm.
Me me BEC nti wopa kyɛ sɛ me ba no gyina hɔ wonim no ɔho. Me ba no wɔnyem. Wɔnyem.
Ɛ, ɛ, maame, ɛyɛ sɛ ɛba sɛ yi a

Monhwɛ, wɔyɛ borɔfosɛm. Ɛ, awuraa, maame, kasa kyerɛ wo ba no. Kasa kyerɛ wo ba no firi sɛ sukuu mu no, some of the teachers no yɛayɛ adwene sɛ nkwadaa no a wɔn asoro no, yɛbɛtu wɔn so sa. Na no yɛ na baako de ɛfɛ ɛfɛ sɛ complain baayɛ a yɛde to teacher ni baako so yɛkɔhwɛ mu na nyɛ ɔno a na kyɛ sɛ wo ma no de denden nti wo de bɛhyɛ menyɛ saa.

Mese me ne wa dada. Wɔka no nti wonte. Uncountable.
Ẹ eh, maame ọba no wanya adwenemuhaw yareɛ pɛn anaa anaa mu fie mu fie biribi saa wɔ hɔ. Sɛ meba wo mepa akyɛ wankasa ato wanya mfie ahe.
Mema nya mfie ahe. Ah, wadi sɛn.
Oh, me deɛ memfa me mfie nsie. Mhm. Nyame yɛ adom a, aka mfie nnan na mekɔ pension. Pension nso yɛkɔ no sixty years. Woyɛ panyin bɔne papapapapapa. Wonim sɛ woyɛ panyin bɔne. Wokɔ sixty years no nti akora su kɔ nomaa wei. Woamfa w'adin ato no watumi anyinsɛn akora wei sɛn? Ɛ, maame sɛ woyɛ nyansani a. Meyɛ gyimifoɔ. Mɛ, tie me, woyɛ nyansani a nka ɔkaeɛ no wogye tom prɛko pɛ. Wobaeɛ sɛ worebɛbusa me, me me side of the story. Adɛn na akwadaa no deɛ a wɔka na wogyina so na me me deɛ deɛ womfa nyɛ adwuma? Me ba no menim no, ɔntwa ntorɔ. Wɔntwa Ɛna ɛnyɛ ntorɔ. wo nso na anyinsɛn no, anka ɔnni m'anim fa me mmaa. Sɛ woyɛ baatan pa a, anka berɛ a wɔretwe mpena no, anka ɔbɛka akyerɛ wo. Wo Ɛha na sɛ wobɛka akyerɛ me sɛ ɔ- ɔ- ɔnyɛ dɛ, wɔntwa ntorɔ. Sɛ ɛnyɛ wo a na aka kyerɛ me sɛ mma me maame nhu. Yɛwɔ sukuu mu a, yɛn mpoano ara de wo baage ama me sɛ memfa mmɛto fie ma me. Duru fie a, na wada ase. Wo a sɛ woyɛ gyimifoɔ, so ɔnsɛ w'agyimi? Da biara nni hɔ a menkyi wo ntena ase ntu wo fo. Ɔɔ deɛ woakɔfa aba. Eh. Mesi wo bɛkyia mma yɛ mo fie o. Meba sɛ wɔde aba a ma menkyerɛ o. Ei. Saa aberanteɛ bi a wohwɛ m'anim fa mu ani aberanteɛ bi kɔkɔɔ a ne sum nwi bi a wɔte ɛfrɛ nsɛn eh, afra afranto bɔ nsuo mu hɔ no wodɛn no. Nyamehwɛ. Hey, kwasi apia wodɛn no. Nyamehwɛ no ɔyɛ me classmate. Oh, perfect.
Sɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔyɛ classmate. Wanka nkyerɛ me so wɔyɛ wɔyɛ wɔyɛ fɛn sɛn ɔdɔ kooko fuo kyerɛ sɛ ɔne na ɛwɔ class kye wo ba no na busa no sɛ wo trust na busa no yie mo ankyerɛ wo sɛ abranteɛ na anyem no. Hwɛ sɛ sɛ woayɛ w'adwene sɛ sɛ wo wonnye ntom a ɛneɛ police foɔ bɛba mu
me mɛbɛyɛ akyekye wo de woato mu wo bɛ wu ɛwɔ jail hɔ wo deɛ hwɛ me musa Joyce me me musa Joyce ɔho na ahoyɛ me sere wo

Adɛn na wo ba no deɛ na wopɛ sɛ wogyina so ketee? Na me me tikyani a wogye me di nti wode wo ba no bɛhyɛɛ me nsa wɔ sukuu no, me me deɛ deɛ wonnye ntom o. Mese makye wɔne aberanteɛ no pɛn. O boa! Tie me.
Yɛyɛɛ yɛadwene sɛ yɛbɛyɛ evening classes. Busa no sɛ, Ɛhe na mebɛto wɔn?

Ama m'ani anyɛ deɛ anka asɛm no was police mm. na sɛ police wɔnkye kwa asɛm no a wowɔ aka no wobɛbusa sɛdeɛ woka yɛ saa na mɛka no saa branteɛ no mɛpɛ sika bi ama no ama wagye atom sɛ wɔne wɔn ɛhyehyɛ hɔ